Salam mähribanlar. Ine şu meni gollap tiktogyma goşulana bir ýüz altmyş bäş müň sany takypçym barda sizden esasy gelýän soraglaryň biri. Akmyrat bilen wagyn düşeňizokmy, Akmyrat bilen işläňizokmy diýip şo sorag maňa köp gelýärde men şo barada ine obşeý size jogap bermek isledim we meň häzirki aýtjak zatlam agşam Akmyradyň efirine oturyp gep gözläp ýazyşyp gürleşenler barda şolara bir degişli ýumuş aýtjak bolýan zatlam. Men şu wada Fyrap bilen aýym düşenimzok, hiç işlämizok. Oň sebäbi nämede? Ine, köpüňiz bilýänsiňiz, yzarlaýan adamlar bilýändirler, takykçylarym. Men arada bir ýarawsyzlygym sebäpli Eýrana gitdim. We şu Eýrana gidemde, yzymda akkuratda sýomkada gerek bolup, men bir günlük şolara bir kwartiram gerek boldy, zat boldy, şolary sýomka düşürmek üçin, indi köpüňiz bilýänsiňiz, hemme sýomkalaryň köpüsini men öýümde çekýärdi, kwartiramda.

Onnoňam ýene-de aýtjak bolýan zadym. Ýöne sen, ine biziň bile etýän reklamalarymyz bar-a, men diňe birje mysal getirjek, dagdan gözellik nemesini reklama etdik-dä biz Aşgabat molla men ine şonda, bilýäňmi sen, puluň soňuňaja eýle-beýle boldy-a reklamany şonda sen dört müň manat pul urup gitdiň isga-da bardy ýanyňda. Şonda sen, aýna bu gyzlara-da hakyny bermeli-dä bular garaşmaýar-da zat diýip bize bahanalap reklamada sen şeýdip dört müň bäş müňe reklamada bizem goşup alýaň. Ýöne men senden

Men şu zada özümim sungaty gowy görenligim üçin men şoňa abraýym üçin men sen bilen düşendirin şo wideolara ine bize reklama etdirenler men şu aýtýanymam ýalanam bolsa ine maňa ýazaýsynlar ine Akmyradyň reklamlary köpler diske gürleşýärda meselem gürleşenlerine dört gün bäş gün altyn günde gürleşdim meselem bilemok ine gürleşenlerine meselem Janjulýa pylança berýär meselem Miska pylança berenýär men ýok bolsam ýandakyda pylança şeýdip reklama gürleşilýär Ýöne, men seň gürleşen reklamalaňdan bir manadam alan däldirin Akmyrat, ony özüň bilip durandyr, ýüregiň bit çyn bilip durandyr ony. Men sebäbi, seň oýunlaňa men sungatda höwesjeň bolanym üçin düşdüm, men pul üçin düşmedim. Men seň bilen hiç ýakyn gatnaşygymam ýok. Men seň ýalyda hiç dilim gysga ýerimem ýok, men seň ýalyda kiçelen ýerimem ýok, baram bolsun aýdaý, erkek ýalak baram bolsa aýdaý, men seň ýalyda hiç dilim gysga ýerim ýokdur. Akmyrada barjaň jübüň aýyp oňarypsyň pylan diýýänler, size berk goýdum, siz düşüň, size nesip etsin. Akmyrat meni aýranok, Akmyrat meni waýda düşjek däl diýip aýrylan men özüm.

Gep gözle, onuň munuň durmuşyny öwrenjek bolup ýörmäne gidimde öz durmuşyňyzy ýaşaňok şu gep gözläp berýänler size degişlidir şu hemmäňe degişli däl öz durmuşyňyzy ýaşaň iliň durmuşyna goşulyp iliň durmuşynyň kemçiligini gözlejek bolmaň. Näme menden ak bilen sen ýamanlyk gördüňmi netiň näme maksadyň näme seniň ýok adam gürrüňledik utanjyňyz ýokmy siz erkek dämi siz şunça wagt işleşeňňe ýa sag bol taňryýalkasynyňmy birazja hudaýy ýatlaň Allajan hemme zady görýändir ýokarda hudaýyňyzam ýok siziň mesel indi bolup şeýçe başga sözüm ýok-ow size. Size hiç indi iň soňkusy diýjek zadym-da, ýok adamyň gürrüňini edip, gyýbatyny edip, Allajan, Hudaý, hak Hudaýa tabşyrýan-da, hak Hudaýa tabşyrýan şu ýok ýerimde irriden gürrüň edip meni şeýdip kiçeltjek bolýanlar, men siziň o gürrüňleriňiz üçin-ä kiçelmen, çünki siz diňe maňa däl, onýa gep-gürrüňini, gep-gyýbat etýän adamlar, olar hemme kişiniňem durmuşynyň gep-gürrüňini etýär, olar ýaly adamlaryň özi durmuşy ýok sebäbi, siz ýaly adamlary men hak Hudaýa tabşyrýan. Siziň ömrüňize Allajan, görjegiňiz diňe gep-gyýbat, gep-gürrüň, diňe iliň durmuşyny öwrenmek bolup geçsin ýaşaýşyňyz.